मिथिलावासीके प्रणाम स्वागत अछि हमर ब्लॉगमे आओर आइ अहाँके द्वादशीके भोज छी आओर आइ अहाँके भोज जे छी अहाँके बाबाके भोज छियनि दोसर आओर साथ साथ बसकट्टी आओर उपनयन सब सेहो छै मूड़न सब सेहो छै तऽ मूड़न बसकट्टी ओकर किछु झलक देखबैत आओर बाबाके भोजके पूरा ब्लॉग लैत हम अहाँ सबके देखबै छी आओर अपने सब गोटे बनल रहू हमर वीडियोमे आओर ई वीडियोके ज्यादासँ ज्यादा शेयर करब आओर लाइक करब आओर चैनलके सब्सक्राइब करब फॉलो करब आओर इत्यादि बहुत ज्यादा मिथिलामे फैला दियौ आओर अहाँके भोज प्रारम्भ अछि आओर जाइ छी अपने सब जा रहल छी अहाँके पारसके लेल अहाँके रसगुल्ला अहाँके पन्नीमे पैक करैके लेल तऽ ओहो देखायब आओर सङ्गे सङ्गे पूरा ब्लॉगमे बनल रहब जनौ आ बाँसकट्टी करैके लेल जा रहल छी आओर इम्हर अहाँके बरुआ सब पार्टी सब देखियौ कैलाश भाईजी छथि आओर आइ भोज सेहो छियै रसगुल्ला का घनघोर बसवायर में एलहुँ हन हमसभ तपस्या करैके लेल

देखियौ अहाँके भऽ रहल अछि एकटा बाँस कट्टी जाहिमे बाँसके चुनाव कयल जा रहल अछि जे ई बाँस कटबाक चाही ताहिके लेल सिन्दूर पिठार लगा रहल छथिन देखियौ है हम पराग खाइ छी खाइ नहि खाउ पराग के छपना दोकान में बेच देबै पाँच सौ का। चालू छै एकदम

देखियौ ई घन घोर बस बाढ़िमे हमसभ आयल छी बस कच्ची करैके लेल चुनाव सेहो भऽ रहल छै बांस घीच रहल छथि ई सब पूरा बाहुबली सब लागि गेल छथि आ कटप्पा के तलवार घीचे के रहथिन यो, देखू ई छी मिथिला के उपनयन जनउ संस्कार ई सब अहाँ सब कहिया देखबै हमरे वीडियो के माध्यम से देखबै देखियो कटप्पा ने बाहुबली की तलवार खींच ली

इएह घाट छियै जतऽ कर्म होइ छै आओर हमसभ लऽ कऽ जा रहल छी अहाँके खाना जे महापात्र सभ छथिन से आओर ई पोखरि घाटपर कर्म भऽ रहल छै देखियौ जाइ छलए एहि बीचमे एखन दिक्कत छै एखनो हमरा ओकर दिक्कतमे नहि एलहुँ हँ हमरा ऑलरेडी समयसँ दैत गेल हँ परसू खन फोन केलिए जे कि सर हमरा गैस चाही आ तऽ गैस आपका चला जाएगा कहलिए आइ भेजबै आ तऽ नहि नहि तैयारी छै साँझ भऽ गेलैए आओर भोजके पूरा तैयारी छै तऽ बनल रहू हमर ब्लॉगमे अहाँसँ द्वादशीके भोजके अहाँके तैयारी छै इम्हर बिछा रहल छथि भोजन पट्टी आओर आब अहाँके कुटी परका बच्चा सब एता तकर बाद समाज सब खेता आओर काल्हि भोज छै परसू भोज छै आ चारम दिन हमर अंकल एहिठाम सेहो भोज छै अंकल एहिठाम भोज छै अहाँके चारम दिन ताहि दुआरे आइएसँ हमसभ तैयार छी

तऽ देखियौ अपने का जे भोज छी और ई भोज अहाँके द्वादशी के भोज में हमर भैयारी अहाँके राम कुमार भाई अहाँ बहुत दूर से अयला तऽ भोज खाय कतऽ से भोज खाय के लेल एलियै ने अहाँ पुणे पुणे पुणे से भोज खाय के लेल आबि गेलियै सएह ने लगमा के भोज मना रहल नहि गेल नहि नहि आ, देखियौ हमर भैयारी अहाँके और आयल हन और एकटा चीज देखियौ पुणे में रहैत रहैत इंग्लिश बजनाइ सीख गेलथि हन हिंदी यौ इम्हर रसगुल्ला पड़ि रहल छै और इम्हर ई सब खा रहल छै देखो अहाँके लालमोहन आओर रसगुल्ला दुनू चलि रहल छै सङ्गे नहि सॉरी लालमोहन पहिने चलि रहल छै एगो पंडीजी सब छथि आओर कटहरके कोफ्ता सेहो छै आ रसमलाई सेहो छै ओसब वीडियोमे नहि देखायब नहि तऽ अहाँसभके मुँहमे पानि आबि जायत ताहि दुआरे ओसब गुप्त रोगसँ छै

बर्नर भए जेना मौस भात थोड़े देखबै छी लास्ट तोड़ छी आओर एहिके बाद हमसभ बैसब आओर अहाँके देखियौ पाँच कतेक नीक लागि रहल छै आओर रसगुल्ला चलि रहल अछि तऽ ई तोर के बाद लास्टे मे छी सब बारीक बैस गेल अछि सिर्फ हमरा सबके छोड़ि कऽ आओर एहिके बाद हमसभ बैसब आओर बहुत आइ अति गर्मी छै एतेक अति गर्मी छै उछल नहि जाय तैयो काज भेलै हन आओर काज हेबे करतै तऽ अहाँसभ एनाहिए बनल रहू हमर वीडियोमे

प्रमोद काका जवान भऽ गेला